Helo pawb a croeso i'r saethfed pennod o Teyrnas y Teulu. Heddiw ein gweithgaredd yw creu coeden teulu trwy ddefnyddio ein bysedd a phaent ac ar ôl hynny dyn ni am edrych yn dyfnach i fewn i'r cwestiwn, pwy ydy Duw? Felly y pethau bydd chi angen yw papur, felt tips, pensel a paent a a rywle i rhoi'r paent a paent brwsh, bydd hynna'n helpu. Ac mae'r ffordd dyn ni am cychwyn y darn yma yw trwy wneud drafft o'r o'r coeden teulu. Felly, ti'n cychwyn trwy yym Dechrau gyda gwreiddiau, sef nain a taid ar y ddau ochr. Felly, dyn ni hefo, na i jyst um, ysgrifennu a wneud o'n haws i ni deall. Um, ochr mam, ochr Dad o'r teulu, ww, mam. Felly, dyn ni hefo nain a taid. A nain a taid. Felly, dyn ni hefo nain a taid ar ochr mam yn fama, a nain a taid ar ochr dad yn fama. A mae'r ddau yna yn mynd i fyny fel hwn. Ac ar ôl hynna, mae rhein yn dod at ei gilydd, sef mam a dad chi. Ac os mae mam neu dad chi hefo brawd neu chwaer, mae dad fi hefo un chwaer, felly dwi am creu cangen i o i dod allan fanna, a mae hwn anti fi, felly anti yw chwaer mam neu dad chi, ond I'r esiampl yma, Anti yma yw chwaer dad fi, so anti a uncle, ac mae gan mam brawd hefyd, felly na'i cael cangen i dod allan yn fama, anti a uncle ochr mam, mae brawd mam yn fan'na. Felly, mae mam a dad, hefo tri plant, fi, chwaer a brawd, yn teulu fi, ond efallai bydd o'n dipyn bach yn gwahanol yn teulu chi. Felly, mae hein, mae hyn am mynd i fyny. Um, un cangen, dau cangen, a tri cangen. Os mae gen ti un frawd neu un chwaer, Bydd yna dim ond dau cangen. Os ti hefo tri brawd, bydd chi, neu tri chwaer, yym bydd 'na pedwar cangen, achos ma' 'na fi yn fama ar y top, bydd yym chwaer ar un ochr yn teulu fi, a dwi efo un brawd, a ma' nhw yn mynd yn fan'na, a ma' anti a uncle fi ar ochr dad, ma' nhw hefo dau plant. Yym a cefnder ydy nhw? Cefnder a cefnder. Ac hefyd, mae anti a uncle ar ochr mam, maen nhw hefo tri plant, felly cefnder Cefnder a un arall. A beth ti eisiau gwneud? Um, mae hwn jyst esiampl i ddangos i chi sut bydd yn edrych. A beth ti eisiau gwneud ydy tra bod ti'n creu hwn, ti eisiau rhoi enwau yr pobl Bydd ar y coeden felly i fi, fy enw fi ydi Jack. Byddai ddim yn rhoi fi ar y coeden um, dwi am creu, just Jack bydd o. Mae enw chwaer fi yw Abby, felly bydd enw hi yn mynd yna. Enw, a ti eisiau llenwi'r coeden i gyd, enw ai mam a dad chi, enw ai nain a taid chi, os ti angen help gof, gofynnwch eich, um, eich mam neu eich dad am help i'r enwau yna. Yym, a ti eisiau trio llenwi hynna i gyd, ac ar ôl byd ni'n rhoi yym ein bawd i fewn i'r paent a rhoi o ar yr lleoliadau yma, ac ar ôl byd ni'n ysgrifennu enwau nhw a bydd yn edrych fel coed rili cwl gyda dail lliwgar. Felly, i helpu chi ddeall sut bydd o'n edrych i fi, Dyna sut bydd o'n edrych, dim bach fel hynna. Na'i rhoi y paent, yym, na'i creu un arall a rhoi paent arno fo i ddangos hynna mewn munud, ond by- efallai bydd yr yr yr coed yn edrych dim bach yn gwahanol, os ti hefo, os ma' mam neu dad hefo mwy na un frawd, bydd yna cangen arall yn dod allan yn fan'na, bydd 'na cangen arall yn dod allan yn fan'na efalle, yym, ond yym ie, bydd o'n gweithio dim bach fel hynna. Felly, be dwi am wneud rŵan ydy, ydy dwi am tynnu llun o hwn a'r hyn, heb y dail ac heb yr enwau, ac ar ôl hynny byddai'n rhoi bysedd fi i fewn i'r paent um, a rhoi hynna ar y coeden i fo edrych yn, yn neis ac yn lliwgar, ac ar ôl hynny byddai'n, pan mae di sychu byddai'n adio'r enwau i'r coeden i gyd.

Croeso yn ôl! Wel, fel o'n i'n deud yn gynharach, heddiw dyn ni am archwilio mwy i fewn i'r cwestiwn pwy ydy Duw? Ac heddiw dyn ni am edrych i fewn i Duw sydd ym mhobman. Yn y Beibl, i fewn i llyfr o'r enw Yr Salmau, yn pennod 139 adnodau 7 i ddeuddeg, mae'r brenin Dafydd, mae dyn o'r enw Brenin Dafydd, yn dweud hwn. Ble alla i fynd oddiwrth dy ysbryd? I ble alla i ddianc oddiwrtho ti? Petawn i'n mynd i fyny i'r nefoedd, rwyt ti yno. Petawn i'n gorwedd i lawr yn annwn, Dyna ti eto! Petawn i'n hedfan i ffwrdd gyda'r wawr ac yn mynd i fyw dros y môr, byddai dy law yno hefyd, i'm harwain. Byddai dy law dde yn gafael yn dynn ynof i. Petawn i'n gofyn i'r tywyllwch fy nguddio, ac i'r golau o'n cwmpas droi yn nos, dydy hyd yn oed tywyllwch ddim yn dywyll i ti. Mae'r nos yn olau fel y dydd i ti, mae goleuni a thywyllwch yr un fath. Gwnaeth Duw popeth dim ond trwy siarad. Pob sentimetr o'r ddaear, pob diferyn o dŵr, pob metr o'r awyr, a phob rhan o'r gofod, gwnaeth Duw popeth. Ac oherwydd creodd Duw popeth, mae'n fwy na phopeth, mae'n fwy rhyfeddol na phopeth, ac mae'n teyrnasu drosto, ac mae gallu bod ym mhob rhan ohono ar yr un pryd. Felly, pan chi'n mynd ar eich wyliau, ble bynnag rydych chi, mae Duw yno, mae Duw hyd yn oed yn rhannau o'r byd lle mae 'na dim ond un neu ddau pobl sy'n nabod o. Ac pan fyddech chi'n nofio i lawr i'r dyfnach rhan o'r môr, wrth gwrs bydd Duw yno hefyd. Ac os ti'n meddwl bod chi gallu rhedeg i ffwrdd o Duw trwy mynd i'r gofod, ti'n anghywir, oherwydd bod Duw yno hefyd! Yn yr nos, pan mae'n dywyll ac ti'n ofnus oherwydd does 'na neb gyda ti, yn edrych ar ôl ti, wel, mae Duw yna hefo ti. Felly, os chi'n trysio Duw a wedi dewis i bod yn ffrind gyda fo, da chi gallu trysio bod Duw yna gyda chi yn edrych ar ôl chi trwy'r adeg. Pan chi'n ofnus, neu yn drist, neu hyd yn oed yn flin, Dim bwys lle bynnag ar y byd ydych chi, mae Duw yna hefo chi a mae eisiau helpu chi. Ac un o'r ffyrdd gorau i cael help Duw yw trwy siarad gyda fo, felly cofiwch i gweddïo i Duw, cofiwch dweud popeth sy'n poeni ti, popeth sy'n neud ti'n drist neu yn flin, achos mae Duw eisiau helpu ti trwy hynny. Wel, diolch yn fawr pawb am wylio. Yym, diolch am cymryd rhan yn y gweithgaredd. A mae'r coeden teulu wedi dod allan yn rili dda. Yy, dwi'n rili falch, a dwi'n gobeithio bod yym coeden teulu pawb arall wedi dod allan yn neis hefyd. Diolch yn eto am wylio. Hwyl fawr. Tara!